Uche ape ondik nang'o loko machon somane jalo a- aboro Mm. jalo chiko omane wes aboro kiridori go nyaka som jalo chiko ome wes aboro kiridori nyaka Aboro chiko wacho wacho nang'o ng'at nyasaye Lepi obed maler ndalo Lepi duto. obed maler ndalo duto. Kendo kik wiyi obed maonge gi mo. koro kodhi kamano to dhako bende gi mo ma dhako ng'iew ne dhako ka nguvu otamore ng'iew ne dhako jachien ochung' e chirono ikone jaduong' kae kama nguvu gike dog iwinj mon joma ohero wirore chwo ting'e ni changla nono ento kata ok owirore kata ni jwang'e ng'ong'ore kamano mago ok odewo en tek to oserwako nanga odhi kuma odhiye to dhako osiepna mon wirore ema ne dhako chopo ne chi wuode Dhako cha, dhako no bing'e nie gin adek kanyo. Somane. Ruth adek, wes achiel. Somane mondo ibi. Dhako ni kaka nokone chi wuode. Kel was wadhi. Kasi. Okonang'o. Hmm. Beti iyude, Ruth. Ruth adek wes achiel. Ruth adek, wes achiel wacho niya.
Bang'e Eh, Naomi. Naomi nowacho ni Ruth niya, Naomi nokone Ruth niya. Nyara, Nyara, Onego ayud ni kar dak. makine Mondo- ruth ruth ing'e sigande ruth gi damane miluongo ni naomi ing'e sigande ruth ne chi ng'ato ni elimelek kae to ne ginyuolo nyithindo ariyo kilion gi malon kech owuok e piny israel wangal ni gino yawa owuok odhi dwaro chiemo kure moab weche okethore kuma ne gidware chiemo ni mondo giyud chiemo gicham giduog ka gingima jaduong' ir nding otho kuro ok mano kende yawuo ariyo ka ir nding otho kuro tho ka gisenyombo gi te nyithi nyasaye githo ka gisenyombo te osenyuolo osenyuom orpa osenyuom ruth bende koro joturwa yawuotho te mon odong' e adek buga lilo jowadwa weche te chieng' moro achiel mama ne bukore to bedo piny gi mondo yawuote to koni mondo yawuota Nabiro loka uka nabiro dwaro chiemo. Taworo ka yudo chiemo mana dwaro. Eh eh. Chwo mana biro koni e loka. Koro gimwa tim, man to koro aduoge achiel, achiel apar gabich. Ema wacho gima wacho no. Kech sang'enyo kado no somo. Mana aduoge ruta achiel apar gabich. Koro gimwa tim, an adok thurwa. Lop chwora nodong mana weyo. Adok e lop chwora. Koro un to nayudo ugweng'ni, unyi gweng'ni. Ng'aduru wacho, kata chunu, nadhi kodu. Ng'aduru wacho, kudok, kata kutimo nang'o ng'aduru wach orpa nowinjo kendo dani iwacho kare miya misika en odok ruth to kone dagi niya dhi apar gabich mondo ibi ruth to kone dagi nang'o soma achiel apar gabich ema doke Naomi nowacho ni Ruth naomi nowacho ne ruth niya Ne. ne Nyieki osedok.
Nyieki osetuo misike choge. Kendo osedok

Ema ema noyikae. Kata ang'o? Ruoth Nyasaye mondo okweda Ka ang'o? ka wach moro Opoga opoga kodi. kata dabed mana tho. Som. Kane Naomi oneno Kane kaka Ruth Naomi owinjo ni oketo nyako chunye mar dhi ochwere kode kode kamano. noling'. No, eh, Mon ariyogo nowuotho kanyakla nyaka mako Bethlehem. esine.
Ka dhako nosekone dagi kamano, okoni chi wuoda ok abi duoki. Aonge ga wach wabe. Gichako wuoth gidhi. Gibiro. Koro ka giduogo nyaka Israel gwenge, siepa ne nyako ne uno to gichamo gi dagi. Ouno mana amana ariyo ema kura gike. Koro nodhi ouno to gichamo gi dagi. Ouno to gichamo gi dagi. Ouno to gichamo gi dagi. To gimoro ndikera par mar Ari- wes abich to wacho niya mano kinde machon chik israel nondiko niya dhako ka chwore otho to ng'ato moro nono ma jakanyada moro ok bi ni biro tero dhako ka karachonyo ka ne kwero mano e par machik piero gabich wes abich owacho kamano to wadgi ng'ani hiehie ema kawe mano mano e kaka nondik mano chik mos mano ndik kamano onge jakarachonyo mane onge jakanyada mane kanyada biro tero karachonyo ka mano ne onge sani to koro awuoro ok abi donje mago nyathi nyasaye koro chieng' moro achiel mama ni kone chi wuode agalo wachni nikech sa mama ni kone chi wuode ni chi wuoda nabiro kodi kapod itin tang'e ni nyithindo ni eyi ka ok anyal tamo mondo nyithindo mane nyasaye ochwe eyi ka kik wuogi koro agombo mondo jadalawa ka obed wuon paru mondo ka nyalore ka nyithindo ni eyi nyithindo go wuogi mano koro siemo ne ng'ama nodwaro mon ma kawuono siepa en ema oyiero ng'ama odwaro i odwaro ka dinde odwaro ee dage ngima miyiero bage matinde dhi nyime lalemoni dage ngima miyiero bage matinde yawo dhigo nyime nyathi nyasaye akoni niya mama ni okone chiwoni okone adwa dwar watwa watwa ma dala dalawa ka Ema dwani mondo obed wuon paru. Adek, wes achiel, som, wakasi. Mm. Wacho kama, Lemo. bang'e Naomi nowacho ni Ruth niya, Kone Ruth na. Nyara, Kik. onego ayudni kar dak mondo ibed maber. Mabe. Ing'eyo ni Boaz Mane. mane ibet kitiyo bud jotichne ma nyiri cha En ng'a? en watwa. Awinjo nang'o? Awinjo ni ang' nopiedh shairi Gotieno ne. gotieno ni Eh. kar Dino ne. kar dinone. Som. Omiyo luokri Ne. Ma ma ndamo mokone chi okone chi wuode. Okone chwange. Mak pi chiwoda. Mak pi. Pi malong'o. Mak pi gi usi. Mondo ok ing'e ni kia luokore. En ka jowadgi owuok odhi chiro mana un uwuok ni arita una kira. En okirore ok oluokre. Ikira ang'o? Luokri. Ikira ang'o i? Ang'o mikiro? Luokri. Okwane chiwore niya, luokri. Many usi. Majusi ma miya piero ariyo gi gunia mag mag manila machot ka. Majusi okone chi wuode majusi loki loki. Mano. Kaito namba ariyo to okone nang'o? Sam. Omiyo luokri Eh. kendo iwiri gi mo. Komo to giwinjo bera komo. Gaga no mago kwa shwala chwi kwa rale. Komo. Oh, eh yawa. Oba mama ni bende rieko ber. Mama ni ong'e kaka iyudo chwo jothurwa. To mano momiyo chwo kwamo e boma ka moa moano. Omera mon moko wire. Ochako gi e dhoge. Dhoge ni omera dhoge kigo e wang'i. Mbura mong'ado remo. Nyathi Nyasaye. Dhoge. Kor kuduoge e wang'e mamalo kane wang'e. Mon wiro wire u. Omera mama ni nong'eyo. Okone ya. Kaw law, rwaki, luokri, to kiseluokori, gomo, to kisegomo, namba adek, som. Rwak lepi mabeyo.
Kor ka rwak law moromi, ma ok law ma kiwuotho to go auru, uburu, auru, uburu, rwak law moromo.
Ilor idhi kuno. Ba, kira Nyasaye.
Rwak rwak law moromi ma koneni, ing'eni ya chuogi, chuogi joturwa wa wachu ni mondwa, chuogi e, chuogi loko ji dhok. Ka law oseneno koromi maber ma ne in gi frame malong'o to koro ok oluongi ni dhano. Omam senyago dhani dher ng'aha. Dhani dher ng'aha. Ani dhiang' dhiang' ka dher ka. Awaro gima timo chuo jodalawa. Ne! Okone chiwo ni nang'eyo kama sini mag chwo pandore. Ne, luokri, rwak law malong'o, gombo, akae, lori dhi kuru. Osiemba, gombo, o- o- dhakono nogombo. Omiye instruction monego oluw kotimo gigi. Osiemna dhakono oluwo gigo. Orwako law morome. Ii. Achunge pidhi kang'iyo nam kabida ne ni mwalo yo sindo sindo mwalo era diri nyathi joma goto nyisa mama na tim mane kadhi ang'o tamana nyuomi rewe yuora kinyagwa gi kang'a moiki to karingi matuti mogen to kosaya gi tikondo ingo kadi mothuri gi jomoiki To koso kaya gombo nunego karacho anadong' aminyo jael. Oketa namanyo hie chirni mayo kadem tionge nyako kore anem. Ogwanda ler makelo wach kotelo nyima sama wawuotho. To muto ng'olo mora modhi niwuodha pogna ilam moko. Ah. To thuma donjo ne to manyuola ni simba yine ni ketho hera muyieri. Kiwe nyambita tidwaro mane to koso sani supodi dhi nyathi gachieng'. Poga gi josalunde moko moriwo kera gi jokuber jahero riti koro ira akoni ne obera akoni ne okone ya rwak law moromi eh, baba ni bende awuoro mera baba ni bende osomo chuo tieko rwak law moromi ii tiga leno maluongo nyinge nyathino rido sikatu nega oh. Nabeta yora muwinja wero karo loso bodi marieny ga. Ah. To lewe miti ka nyodho wendo na to chieng' remba mag wecho. Omana nyathi rodhi kare ne gwecho, kare ne gwecho, rembe go. Boso gaga wako kore ma nyathi te ayuoyo. Nokawo. Dongi winji. We bolo baka bolo siepna dongi winji. Buk mar Isaya prabich kod abiriyo, wesa auchiel. Somo ne wesno. Kasi. Owacho nang'o nyathi Nyasaye?

Awacho ni gini. Akoro maki.
Koro nyathi Nyasaye we bolo dhaka bola pangla kwero maduong' we jwang'o dhako dhako ok jwang'. Isomo prabich gaboro we sabiriyo. Ema wacho nang'o? Prabich gaboro abiriyo wacho. Wacho nang'o ng'at Nyasaye?
Koso donge en ni mondo upog chiembu, chiembu eh. ni joma kech ohewo. Som was ng'at Nyasaye. Kendo urwak joma odhier.
Kamano. Ma onge kuonde dak. Ma onge kuonde dak.
E Wesa uchiel to ya, idhie wesa uchiel wawo. Eh. Donge kit tweyo chiemo ma adwaro en ni mondo Eh. ugony tonde mag richo Gon tong mag richo. kendo utur jok duto Itimo marach ng'at Nyasaye gima itimo ni rach bola bola dhako ne kwangla gon tong mar richo no momakino. Mano tol malich. We ne dhako nyaka ibed gomo chini yawa wuok pero gachiel. Wesa paro ndiko ne ya. Kas wesno. Adwa wacho wach moro, adwa we. Owacho ne ya. Pra ariyo gachiel Wesa par kona. wacho niya Eh.
Ka, ka omedo dhako machielo to nyaka ang'o? to nyaka one ni pod omiyo mokwongono chiemo chiemb dhako ni e lweti gi lewni law dhako ni e lweti kod kendo nindo e kendo ode iwori yudi e ode chwo ma kawuono ok yud e od mon oduogo sa apar odu- ne sa apar otieno sa aboro otieno sa nyithindo ok yaye nyithindo ok ong'eye chwo ma kawuono nyathi ok ong'eye wuok ogwen odonjo ka nyithindo osenindo wuok ogwen od- mano makosa Koro okia kata nyathi ni duk, kata nyathi onge kalam, kata nyathi onge uniform, kata nyathi chal nade, kata nyathi tuo, mago okia. We timori kamano, we bolo nya, ma dhako gi nyithindo, we bedo janyuol. Mano en. Makuru misigo gi, omako koni, timako koni. To udhi, nyithindo dhi nyime, udangoru, weche beyo. Mano e ka Nyasaye dwaro. To ok ikaw dhako idhi nyombo, bera ka nyombo hewi Nyasaye wacho ka. Ka nyombo hewi, weri gi nyombo. Nyombo kohewi, ma ok inyal pidho dhako, dhako pidhore e lweti. To giwinjo. Mano emomiyo mon ochachuok kawuono. Mon ochachuok kabisa nikech ang'o? Ok o- da- dichwo ok tim ok ju- en ok otim ok otim onge gima otimo. Mon ochachuo malich. Donge iwinjo? Ema inyalo yudo kata koyanyo meru kata be onge gima be ok thage. Oyanyo meru nyawuoyi. Chuo ma kawuono kata oyudo ka dhako yanyo min. Mm. Dhako no yanyo min nyawuoyi. Ma odonge oyud ka dhako yanyo min. Jeni, jeni asekwer nang'o milaro gi mama no yawa. Ing'e ni joma dongo gi wigi ti dhi ku- dhi dhi gini weri gi mama nang'o mularo. An wapenja gi penj megi cha. Gipenja, gipenja gi walaro megi, gipenj megi. Koro apenj, oyanyi koso koso orir megi. Mano omiyo mon ochachruok kawuono. Donge winjo? Nikech onge gima gima dichwo timo. Dichwo ling'ale, koro dhako ema pidhi. En mong'e gimoro amora be odni. Gimoro amora be odni. Nyako tembni no ikom gi mar dhako. Nyaka kombe gi dhako mana odhi olo. Loan e grup gi cha ong'iewo go kom. Ruath to dhako en onyuol. En onyuol to gima onyuolo to kia. Dongi wi. Osekelo sida udi malich. Mama kidak gi nyanyuol wuo kode kono osiepna ting' wakaw wate. Kae to dhako be sa- moko to iyudo gi mon mon to chiege to be chalo kode. Eh iyudo ma kata mon wadgi penje chiro kono mama ne chako mako ich kendo. Nyathi moro ni ondine moro be nie iye apenj moro be odhiro wiye apenj nyathi adek mokare okare okare Kone ng'ani nosiepa tek manade yawa mondo ng'ano okaw jukumu osiepne ikaw jukumu mar ot ot idwa ni ji dhi e kanyakla to ok idhur dhako gi nyithindo osekelo wach kabisa wach mogik adwa wuoyi gi wagogni gi wagogni uketho mier jomar kagi magi wagogni te wagogni ketho mier mano wagogni ketho mier Ne ayudo ka migogo ken migogo ketha ketha dala ng'ato malong'o dala jomoko dala nyuola ni migogo biro nobiro ywago wadgi wagogni bende un jokristo yawa migogo biro nobiro ywago wadgi omara mit migogo chako ywak obiro bira pike mokele nyaka dhodgi ka pike osekele piny orwenye piny orwenye ma piny to dhodgi timo chul yan piny orwenye wagogni gi godhiera manono jowadwa ni piny orwenye to dhodgi tema etie

Cie mondo pam dhogi migogo. Cie mondo go dhogi. Ok wadagi mondo iywag owadu kata ka otho kata ka wuoru kata ka ang'o ywage to sipna ywage kaka jokristo. Haleluya. Ywag ka ng'ama jakristo. Ywage ka ng'ama jakristo. Ok iywag ywak mapogo ji. Mano rach malich. Ywak e ywak maber beri. Jo mineno mikone mikone gi nodong' ni nodong' nyaka uragi. Jogi temo nothagore ka ito in dalau. Nothagore malich notimo ma to gi ma to gi ma emomiyo liendo wadu ni koro dwa chomo yo bede liel moro maber bere. To koro kibiro te kia gi okang' mane ng'ato ng'ato kawo. In koro kibiro odong' nu odong' nu odong' e e ongongo e e e odong' e. Kawira kama le. nyaka piny odong' maduong' odong' ni odong' ni chame uru chame uru chame uru cha- ibiro ka dhogi mwambogni ma kotie ma kobiro odonjo e od owadgi kodonjo chiwo mane dwanyore ata nyasaye ong'e gin ne nyasaye ok ochwe adichwo ande nochwe adichwo akia dhako ma dadakgo ata biladi ok anend ka ariyo apenji iduogo ya odi ibiro e chi ouma ma dalau ing'e ni chi ouma dwanyore to gidago ouma ma- mowaduno kendo ing'e ni ya ogeng'o- ogeng'oni wich kudini kia kiaya O- dine onge dhakoni ouma mowaduno obedi koro piny nono dikoro nyango kama chamogomo kaborenge madholulo lumasainyiri kakodenge madholulo Ki ke nena na rana, a re ba go ke tselo ga me nena. Ne, dako ne mako kama teko geng'o no wadu kata wadu were dara kamano. To ji koma ni eto ng'ane ni e, ng'ami neno ni nigi dako maber omera gi nyithindo. Ng'a ji odongo luori aluora. Dako onget maumo gik moko. Dongi winjo. Daki onge eti awa. osito wacho eh kose nini nade ta iko mono te to dhaki onget koyo donjo aonge net to sona kaya marach dhako onget moumo gik emomiyo gigogo kibiro dalau kata yudo ka chiwo madwanyore weye gi dwanyruok neno we tuwo jomoko mondo gore Haleluya kanisa. Ni migogo ni riek riek ang'o? Dhi los odi kiriek. Dhako mariek loso ode. To ok ibi in migogo kor kidonjo e od owadu kor kidwa neno gik maricho gik machal nade to uma to ni kato ok negi gide pok omulore kata jar nade. Gidak gisewinjore oumo yie gi gik molilgo ochamo achamba. To kidware ang'o in? Ited gik maler go dalau. Ited ne chuori. to ok ibi ka ibi tuwa gi chwora to chwora to chwo dako maber ma onge wach moro oyie gi giga molilno gi kaka lilno oyie oyie gi kaka lilno dok iwinjo oumo oyie gi kaka lilno to wadaka daka kode be ok openja ousiko biro nena nena ele oduka kale ne tie ne chana rwath ok dew gimoro to in kibiro ni an mae an chiwo mani hawa mama dala ka to udakie nang'o odok ir min-gi ni dala ka udakie nang'o Min gi baran ka en. Wuoye nya wuoye nyathina ase wuoye ma ase wuoye chi uma ni. Ase apel. Koro uri uru dwari yabo chi uma. To uma to chiege ni dwanyore adieri to pok owacho. Be pok otuomo ni. Ruath chiema chiema en gima nuwang'o emo chamo motedni emo chamo. Dongi winjo. Ruath nigi dhako kwa oko to yawo ne dhoot odonjo orito ode. to ito kisieko ti aodi kuma ni lere gi chuori ibiro ka dwaro ler ka migogo kidwa konyo kony dalau e yo moro amora ne wanyisi migogo mana konyo dalagi to dwaro yomo mag thuoji idhi thuo ng'ato gi chiege to giwinjo buk mar joshua mak joshua duoge e buk mar ang'o mar kiang'o bug niluonge mathayo mathayo apar gochiko wes auchiel sam wes go wes ikal wadhi okon ang'o hmm. Mathayo, Mathayo cha be imanya manya. Owacho bi. kama.
Owacho nang'o? Kamano koro, Eh, ok gin ji ariyo, Samuel. to gin mana ringruok achiel. Samuel. Kuom mano, Kuom mano. gima Nyasaye oseriwo, Kik ng'a kik dhano pogi. mane en. We donje gima Nyasaye oriwo. Moriwo jogo gi lil gi go tek. Ma ibo yie gi kong chwore no tek. mondo warga modhi ogore piny min auma chon nindo kacha ma min auma gol wuode moro otis thieth wadhi waom wuoru oyie gi gigo te oyiego mon yiego osiepna mon kawga misigo mochak wuoth mobi otis ero mak ka wiye aa ka wiye nopek imakane ka tiende wuon otis wuon otise To kawuono kitemie wan ji ariyo kende ng'ama dang' temie yawa ting'e kata wi malo. Eh, Mano ng'a? Ting' dog refe. Ting' dog refe. Koro magi to tim nang'o nyar wegi? Koro ma sida, ma sida, ma sida. Omako sime. Er, er, wuon Toyota. Owadu onindo kata opek ohewa. Ma wuon Toyota obi makonye, mating' jal, ne mon. Oyie kendo oome. Donge iwinjo? To icho kibiro ni an magi, an we ketho od ng'ato. Gima Nyasaye oriwo, kik dhano pogi. We donje gi riekoni, we donje gi ng'eyoni. Dhi los odi. Ka in gi gogo, dhi los odi kucho. Mondo odi be wane kaka iloso, kaka iluoro chwori, kaka ilerno. Wane kaka ilerno. Samoro to mira racha ma kisema ise od ng'ato. To nyien to noyudo dhako maber mabe mabe ne oro ne okomo ne mono go wadu. Mara ka ji nie jikon ma ma dong chius. Ma chius ni. Ya ng'ama noyudo nyar ng'ani malich machalo kamano. To dago us maber malich. To gini odago us maber oluoro us. Kaka ineneno gi dho gi dho us kodhiek kamano. Oluoro kabisa. Kopo nowuok. Wen- Wendadi iye. Wendad. Wendadada iye. Ya ng'ato adwa neno kaka wendadi. Wendadadi cha dwaro. Wendadi iye. Obiro duor. Apen. Oluoro wendadi wendadi nodado hema. Kong'o nodado mawe nono. Ma kata ka biro kiri koni ma toromo gi wendadi. Awa. Odadore. Wiwadu noda to dhako noluore. We donjo e ot ma ok ne winji nyathiwa. We dhi donjo kamoro. Kidwa loso dalau, tim kama. Ne ni gogo mane odonjo dalagi to loso. Joshua re, some words will be. Dhi adhi nyaka wes apar gaboro, wach ochakore wes achiel, to in dhi adhi nyaka apar gaboro mondo wakal kanyo. Owacho nang'o? Mm. Kendo wes aye kanyo piyo piyo. Be tin wang' Joshua. Joshua ariyo apar gaboro Wacho nang'o? ne giwachone niya Ne gikone nang'o?
Chieng' ma wanadonj e pinyni, Chako gino gie kore jowadwa, ma e kama Joshua oore jombetre ni ring udhi Jeriko, udhi ung'i ane kaka Jeriko chalo. Wadwa dhi kawe nikech weche matimore Jeriko ka ose- ojok owuoye. Koro teluru ane, udhi une ane to joma ni kanyo chal nade. Be wanyalo kawo kanyo? Omera jombetre nodhi. Adieri ne gidonjo. To Jeriko nokethore. Jok oneno jo Jeriko oneno chwogi kodonjo od mamani. To kodonjo, jo, jo Jeriko nokethore ma gin chwogi e mon. Kae, mama miluongo ni, ni ng'a Rahab. Rahab nokawo jogi morwako e ode. Osiepa kare jogi noneno jogi be ka donjo e od Rahab. Jogi nobiro nyaka od Rahab. Magi kod Rahab, welo moko donjo ka. To wan magi mondewa. Golwagi oko. Rab kare nopandogi. Koro ka Rab opandogi, to gimenyo menya ma Rab okwere. Mm -mm. Joka dier gidonjo ka to gikalo. Lawgi uru. Sama jogo lawo jogi, osiepa Rab otemo matek mopando jogi ma joka dok oyudogi. Kaeto jogo okone niya, somane apar gaborono ema wadhigo. Owacho kama, Okone ang'o? ne giwachone niya, Gikone Rab niya, chieng' ma wanadonj e pinyni, nyarwa wadhi to wadhi duogo ka wadhi duogo gi nguvu mang'eny mok mwabirogo ni makoro to kwana ponde ne ng'ato To Nyasaye- ji mone dhi mos ji monenowa mane opondonwa to sani to wan mwapondo to wadwa dhi duogo ka ma ji nopondi wadhi duogo ka to in nyarwa gi tim mitimo ni somane buk To nyaka itwe tol makwarni twe tol makwarni e dirisa kama igolwa ilokwaeni. somewhere Kendo ichok wuoru kaeto ichok wuoru gi meru gi meru gi oweteni goweteni kod joodu duto ok iwinj mondo gibed kodi e odi ka. mane ok iwinj okoni chok meru gi wuoru idwa tonygo mano migogo dwa tonygi dalagi asomane kama otonygo duogie auchiel piero ariyo gariyo som ng'ale ang'ala kamano Au- Ng'ale kamano. Auchiel piero gariyo, wacho nang'o? auchiel prariyo gariyo Wacho ne Nyasaye. wacho kama Eh.
joshua nowacho ni jombetre ariyo kande mondo Mano sama gibiro gitu kaka wacho ni cha, ma ji koro dwa ringogi. To sacha ne giringo jo Jeriko. To sani jo Jeriko ema koro dwa ringo. Osiepna jogo biro. Ka jogo osewuok biro, to Joshua golo jok mane mama chokonyo. Okoro ma ung'eyo od mama cha ni wang'eyo. Mama ok nyal tho gi jogene. Mama no odwaro kony. Koro kapok wadhi kanyo pok waoro kata mbom. Gimutim ringo tel. Tel tudhu gol mama cha. Kuyudo kotimo kaka nuwachone ni otwenu gimoro munyalo ng'ego teke tudi chalre. Kanu uyudo kotimo kamano otony. To kane ok otimo sauri yake. Kech odwa donjo kanyo gi mach. Dwa weng'o te. Koro kane ok otimo, ok owinjo dwond ma nowachne. Som ane buk ng'at Nyasaye. Joshua nowacho ni jombetre Okone Alufe jombetre adek nang'o? mondo odhi e od Rahab Som, okele kaachiel gi joode som wes. kaka ne gisesingore ni ginitim. Kamano. Omiyo yawuowigo nodhi Ehe. mogolo Rahab Ogolo Rahab gi wuon gi wuon kod min gi min. gi owetene Gowete. kod ji duto ma ne ni Kanyuonde kode. winjie kido. Kaeto ang'o? Ne gikelogi duto Ne gikelogi duto. mi giweyogi e kambi mar jo-Israel Gioko. gi yo ka ka oko oko. Somewhere. Eka ne gi- giwang'o Ne dala giwang'o dala jodalawa gi gik moko duto manie gi gik iye, moko duto manie iye. mak mana fedha Ero. gi dhahabu Sam. kod gik molos gi mula Go. kod molos gi nyinyo Kamano. ema ne gikawo Kae tang'o. mi gikano kar keno Ero. mar mar od ruoth Nyasaye. Dhigo wakal. Kamano Jo- Joshua Ehe. noreso ngima Rahab Ongeso ngima Rahab gi joode gi jaode. kod ji duto mane ni kode. Okonyo dala.
Mano migogo makonyo pacho, konyo e pacho. Konyo e pacho kone churi ni osiepna kama wantie. Dala wakuche nyithindo kala ariyo. Watim nang'o? Okonyo e dala. Ibe konyo e ka jaduong'ni. Ng'ama nade mabure ma ka koro kata liel ema otami mok idhi e ka jaduong'ni. In ng'ama nade in? Dhi e ka jaduong'ni, dak mon munerogi beyo, un nyakado, dhako kiluwo bang'e, mitoneni, miluwo bang'e e liel dalagi. To gimoro notimre marach ni kom otamore. Nyathi Nyasaye mit ni koro dichwo obiro kom onge, ni to ogirene, oluwore e gine kama ong'iyo ji, oyiengore e sije ema kama ong'iyo ji. Mitoneno, otoma ywak.

osiepa machwe malemne kor kimanyo kama obetie ere kama jogo bede mano chako yuge madonjo gi lange ere kama gibedo mara wang' sakni tapenji or manade maluwore ema luwore e gine makaora ina mane or maonge recognition yawa koso ken mano be mano be kisungu Nako. Eh? Nako ke na wa cha ni we mate. Wa cha ni yu. Bado mi ro teri sikul ya do. Ja ke wa chi ko. Mane or mo ngeri recognition. O ngeri mo recognize ko. Ne ke piny no no. Don't give me. Da ko ro mo ni osip na ne. Wi wadwa we keto ni gik mang'eny ji ok romre lwedo gi opogore. Iwinjo ka liel ni ke jaduong' ni apiko nitie kaka wuod wuon wuon kete bora e pira apiko. per idhi adhiya dhi adhiya kisedhi to ka kodi chiegi noheri malich koneni mi ne kocha kuotho biro romoni malong'o morom nikech ng'e bong'eyo ni wiyi romrom ong'eyi okoni irade moni ng'e nong'e gik ma gin go ong'eyi ong'e kaka chalo gima miyo biro romoni samoro loko chamo kono koni iradi romrom All good.

Uya na kugo you want to be, you want to be. Okana na se ki ino, ochom yo. Uya ke ke jiji. Umana koko chomo kori galiel, buro gae. Ochomo kori galiel, obera mo lemni. Nokono bongo, isekelo ne jatichni, odonjo maber gi lange. Kiwinjo gima iluongo ni jatich Nyasaye to pok nonyono kata kanisa. To dhako keto mabed jatich Nyasaye. Owacho tich Nyasaye to piny otaro. En sama dhako chandre gi lemoni. Oketore ogako wang'e ogong'e ong'icho. Eh, ya ng'ano yuwagi ya. Ya, ya magi mna matokni te ya.

Magi jotendwa. Koro ondik ni luoruru jotendu, mano e kaka ondiki. Nyaka waluorgi. To ok walembnegi. Gidwa lemonwa sa to wabe walemni. Mano e buk mar Timotheo mokwongo, ariyo ariyo. Ok ni lemuru ni jotendu. Koro jowagi nyaka walemnegi jodalawa mondo Nyasaye otagi maber mondo gitawa maber. E nying Ruoth Yesu.
Wagoni erokamano Ruodhwa kendo Nyasachwa. Wamiyo nyingi duong' nikech eh, dwondi osewinjo e chokruogni. kuom ndalo maloyo apar gang'wen koro. Wagoni erokamano nikech ne iyiero nyithindi ni mondo oduog chuny jogi kamiyogi lokruok mowinjore e migepe mopogore mag Biblos. Wapako kendo wadendo nyingi. Walemo ni lokruok ma chokruokni okelo Nyasaye mada ywa ng'ama chielo ma ok obiro kawuono modonje pi mondo e ndalo mabiro gimbe giwinj luong kendo gibi gibed ni gin e chokruok ka gibed ni gin e miere kama gintiere gibed ni gin e kuonde ohala kama gitiye nyasaye duogo mari okaw machiegni luong jogi walemo ni nyithindi mane ochiwore kendo tuonre owe miechgi Ka gibiro ni mondo giwuo gi jogi, giwe pargi kendo igwedhgi. Ka gidok, gidog e bwo ng'wono gi duong' mari. Par district wa ma Oyugi South, par Pastor Odek kaachiel gi ode, par jokwedhe miseyiero ni mondo oti, par jogo modonjo e kanisa manyien Nyasaye, puonjo kaka inyalo tegogi ka wagurogi kuom yie. Par utewa gi miere kuonde mwadakie, kel winjruok maber ka gibedo ute ma nyalo ikwa ne Jerusalem manyien. Nyingi oyuduong' kuom weche duto ka nyathini Pastor Gayo biro lemo kendo Nyasaye mada wechegi duto jiwa ka kelowa machiegni kodi ka ikwa ne dugo mari wakwayo ka wageno kendo ka wayie e nying Kristo mwarwa. Amen.
Ewi mago duto Nyasachwa, Waduogo mondo mwakoni ni wago erokamano mathoth kuom yie mondo mi rit chokruok ni kochakre odiechieng' mokwongo nyaka wachope sabato motieko chokruogni e pawni. Ne wendwa duto kaachiel kod jokristo duto mane osebedo kabiro yie mondo mi kunggi e yor ng'wono mari. Koro nyaka e thuoloni wuonwa, nyithindi manoyud thuolo mar dok Gidogi e miechgi ka giwacho chutho ni isebedo negi mang'won kendo isebedo jarit. Nyathini Tei, owadwa Michael, owadwa Dennis, kaachiel kod komiti duto manoriwore e tijni Nyasachwa, duong' odogne in. E giko mar weche duto to pod ibed Nyasaye. Bende wiwa ok owil mar keto nyithindi ma nong'ado wach kendo riwore kod kanisani. Koro migawo modong' e yor puonjruok mondo mi gibed gi lony mogundho e yor nono wachni mondo giyud adiera kendo giwuoth e adierano. Kristo kokalo kuom Roho mari ipuonjri kodgi. Wago erokamano bende ne nyithindi moneno ni long'o mondo omi ochwal tichni kokalo kuom chwalo lwetgi e migawo madhi bedo kaka yalo e dala mar Osodo. Kristo chuny ma gitimogo nigi nengo moloyo. Iyie mondo omi imedge moloyo nikech in Nyasaye mar medo kod didi. Bang' ka mag piny duto rumo, To warom dala kama ok wanachak wapogre kendo. Ka in e ruodh ngima wa pile, apenja nying Kristo ma jawa.
E, wabed abeda matin mondo mi watieki ka jotelo selemo kamano to pek migawo watieko to jakristo machungono ema timo marach bedi